A dwi'n nôl eto, dwi'n newi fod yn nether. A wedyn, o'na loads o ghasts yna. A nes i endio, a wedyn nes i ddim marw, so dwi'n hapus o hynna. Mae'n rhaid neud court block o'n. Just un ddo. Ac mae'n rhaid neud glowstone. Dwi'n mwyn gwybod lle ti'n neud glowstone ddo, so dwi'n meddwl allan fa yma.

Dwi'n angen brewing stand mwy na'm byd, chos fydda i'n neud potions wedyn. Dwi 'di anghofio sut ti'n neud strength potion ddo, so hynna bach yn annoying. Chos hynna 'di rei gorau fi. Blaw am swiftness a splash potion of poison. Ond wedyn rei poison, ond just am ffrindiau dwi'n offi poison, chos dwi'n poisonio ffrindiau fi. Swn i byth eisio poisonio fy hun. Na, ond swn i yn hoffi poisonio fatha caw neu rhywbeth fel yna. Um, ca, Hunter, ti'n aros y fan yn dod. Dwi'n mynd i fynd efo sod. Ella gei di ddod. Na, geith... Pwy sy isio dod heddiw? Yym, geith Blackies ddod. Lle ta Blackies? Da ni'n mynd i ladd pethau. Efo'n gilydd. Dim yn nether, so ni byth yn mynd â ci nether. Da ni jyst yn mynd allan. i ladd pobl yn y nos, fatha zombies. Sbia spider eyes, wrach mae hynna'n dda achos fydda i'n neud brewing efo hwnna. Dwi'n angen ffeindio fatha... Dydad. Dwi'n sgol os wrach yn ei fermented spider eyes. Fedrach. Mi, fydda chdi brewing o, fydda chdi brewio efo heina hefyd. Mae hynna bach yn weird bod yna nether portal jyst i sbonio ganol nunlla. Wel dim gan nunlla ochr tŷ fi ond diolch. Ond mae yna dal yn weird ddo. Chos nes i definitely ddim bildio fo. Chos os fi nath bildio fo, sy'n nes i mynd i'r nether i nôl y nether ac a bob dim fel yna. Meddwl bod Blackies newydd farw. Mae Blackies 'di marw. Oce. Naddo, mae Blackies dal yn fyw. Dyna ni'n mynd adra, tŷ ta Blackies. Da ni'm eisiau chdi farw, definitely na. Os mae Blackies yn marw, fydda i'n gorfod gwneud gref i fo. A fydd hynna really trist. Oce, tyd. Tyd i fewn Blackies. Tyd, na, na, mynd i gysgu ta. Monsters nearby. Ti di mewn Black Keys? Lladd o! Diolch. Cwn, nôl i fewn, wan. Ca, dwi'n mynd i fynd i fewn a cysgu. Mae monsters nearby. Ca, dwi'n mynd i gorau aros efo cwn fi. tan hir. So, chdi codi fyny, chdi codi fyny, a chdi, Rosie. Okay, so... Zombie villager, zombie villager. Zombies a baby zombie. Na, dwi'n mynd i farw, Mr Zombie, please nid i ddim lladd fi, ce, nath o trio lladd fi. Ce, dewch ar fi cwn, dwi'n mynd i os mae yna pobl rond fa yma, oes.

Os dwi'n marw a'r cŵn fi gyd fyddai'n gorneu gref i cŵn fi definitely. Ond fi, na. Na, na, na, na. Mae pawb fi'n di farw a bai fi fi ddwy gyd. Oce, di pawb i fewn. Na, paid yn mynd ar y to. Ti'n mynd i brifo mwy ar y to, yn dwt? Rosie. Pam nathech chi godi fyny nôl fi ta? Chos rili, o'n i'm yn angen chi rili yn y gon. Yes. Ella na i symud gwely fi, gweld wneud hynna weithio. Chos dwi rili really eisiau cwn fi farw. Y llawr dwi'n rhaid o un bloc i lawr. Dau bloc i lawr. Iawn, rhaid gysgu fa ma. Phew. Lys bod dim yn cwn fi di marw. Ce, mae blackies, mae yellowy, mae hunter. Lle mae hunter? Mae Rosie yma, 'di Hunter ddim ddo. Hunter... Dwi'n meddwl Hunter sydd fyny. Wow! Speidar. Oi, ti'n masio yng nghŵn i na dwt? Ce, mae Hunter yma yma. Pwy di hwn? Ro... O ia, ci mawr. O, mae'n fach. Ci bach ydi o, mae wedi tyfu fyny i fod yn fawr, dim Rosie. Um, okay, lle mae Black is. Mae o'n angen giti hefyd. Black is, ti'n angen, ti'n angen um, giti bwyd o food, food, food. Um, Cwn fi gyd yn marw. Actually, geith o bita zombies, achos mae zombies wedi bod yn bita fo. So geith o bita zombies yn lle am unwaith. Dwi am rei bwyd i fo fatha zombies. Anyways, ond mae o'n... Dwi'n sgwrs mae'n bita hwn. Hwna'n di'r rotten flash mae gyd. Ca, ffiw. Wel, mae yna loads o cwn tu allan, so... Dwi'n mynd i gorfod bildio tŷ fi braidd yn fwy, achos dwi'm isio dim byd yn brifo cŵn fi wan. Um, o fi hynna'n crazy. Ac bach yn drist hefyd i cŵn fi ac i fi. Ond nath ni survive o heb dim byd yn marw. Nathon nhw protectio'i gilydd so team work team work ac hefyd nathon nhw helpu fi protectio nhw so kind o' nath nathon nhw helpu'i gilydd a bob dim i syfaifio so nath neb farw phew os sa un o cŵn fi di marw swn i rili rili rili trist. A mae rhan fwya'r pobl yn gwybod hynna. Achos cŵn a fi, pryd mae'n dod i stêj pryd mae cŵn yn marw dwi'n mynd rili trist. Pawb o ffrindiau fi, bob dim. Ond pryd mae, dwi wedi teimio nhw. Os maen nhw'n wild dog sy'n ar ôl fi, nai, dwi'n trio lladd nhw weithiau. Os maen nhw'n wild dogs. Neu os maen nhw ci sydd ddim yn hoffi fi. Wel ma' pawb yn saff. Blaw am chdi fyny fan'na. Ond dwi'm isio neu hyn ond dwi gor'o' achos dwi isio ci fi i'r tŷ. Dos i fan'na plîs. Diolch. Bys da bod neb di marw ag bod fi wedi survivio hynna i gyd. Cea dwi byth eisiau mynd allan i fanna eto. Oedd yna bach yn annoying. So dwi'n mynd i weld rhywbeth fan. Rhaid neu hwnna. O, rhaid neu pink. Geith ci arall fod yn binc felly. Geith, geith o fod yn binc. Ond gen i pink dau. Rosie, ti ddim yn cael bod yn binc. Ti yn mynd i fod yn binc. Ti'n binc, Dylan, dwi'n siarad gweld. Ti'n cael bod yn binc. Ce, gen i pink dog o'n. Ac o ie nes i anghofio bod gwyn a coch neu pink. Peth da bod pink yma felly. Wan, mae hwnna'n angen... Dwi'n angen o'n cactus. Mae e yn bora a gyda fi ddigon amser a dwi'n mynd i gael ci arall efo colar gwyrdd. Gola a gwyrdd tywyll. Wedyn fydda i efo fatha pac o cŵn a fydda i'n mynd allan bob nos pryd dwi efo fatha dau my- chydig o dau mynd am ella. Um, a dim fydda i'n mynd allan bob nos i lladd pethau. Ac hefyd, um, yn lle, dwi'n yn gorau iwsio'r obsidian na i Nether portal i mwy fydda i iwsio fo i neu cra um, enchantment table chos gen i fi 5 level so dim fydda i enchantio hwn. Neu bach o armor fi. Dwi'n mynd i os ydych chi malu fo a cael bloc efo iron pickaxe. Ond mae, mae definitely mynd i gymryd hir. Os fedra chdi fydda i'n hapus. Oedyn, fe rai cael Enchantment table a wedyn fe enchantio bob dim. O dim bob dim, just hwn. Just hwnna dwi'n angen enchantio anyways. Ond dwi'n angen llyfr. So sugar cane mynd a feddwl. Dwi'n angen pash for all as efo sugar cane dwi'n meddwl. Hmm. meddwl allan o'n awr eisiau cen. Nes i ddod yma am ddim byd. Cos dwi eisiau gwneud papur a wedyn troi hwn i llyfrau. Llyfrau. Book and Quill. Rai sgwennu'n hwnna. Sgwennu am diwrnodau fi. Dw... Gynna fi rhan fwy o'r pethau dwi isio. Ti'n cwcio hwn, dwi'n meddwl. O ie, gynna fi mwy o fwyd o'n. Um, Ia, dwi'n meddwl bod chdi yn cwcio fo. Dwi'n mynd siŵr. Na i reid lattes i mewn, chos dwi'n mynd angen y lattes yma. Fe fyrwch chdi'n rhaid nhw fath o ffil? Na, fyrwch. Hwnna'n weird. Sticks a wedyn awkward planks. Actually, sains. Dwi'n yn really cerio am hyn. Oh, nope. Dwi'n yn neud i'n byd. Un dwi'n angen anyway, so a faint o sut dim hwnna'n mynd i lawr. Ca, dew a honfan, cactus green, warm fry night, lime green. I got lime green. Um, Ca, dych chi'n iawn yn fama, yn dach. Oedd hynna bach yn annoying. Gewch chi pethau yn fama hefyd. Mae'n ei gwair am ei dyfu a tyfu a tyfu i fy mwy. Pan a tyfu, tyfu, o rose red, tyfu, tyfu. Dwi yn mynd i mynd

A dyn dwi isio neu... Na, na, dwi isio neu pink. Pink wool. Pinky. O oh, no. Oce, okay, just dau dyn angen felly. So, un sheep arall o dyn. Dau dad. Dau si pi. Cewon brynu carpet one. Pink carpet. Magenta. Sut ti'n ei magenta? Um, ce, dwi'n ei chwilio magenta. Magenta, dwi'n angen piws. Dwi'n angen... Oce. Okay. Yym fyddai cael coch yn hawdd. Yym ond rwy'n gwneud carped pink. Carped pink. A wedyn rhaid i carped pink yn fy nhŷ. Dwi'n eisiau beth na ddigwydd gyna eto. So dwi'n mynd i fynd i gysgu'n syth ar ôl cael potato potato. Cadw yn gwely. Um, dwi'n mynd i angen neu tu mwy a tu gwell i cwn fi fan. Chos maen nhw'n blocio'r drws. Dwi'n mynd reid y carpet yn fama, fanna a fanna. Um, Dwi'm yn gwybod be' i neud. Achos gynna i'm amser i neud spaceship fi. Ond ella na i neud o. Dwi'm yn gwybod sut fydda i efo amser ddo. Na i dal trio ddo. Ond dwi'm yn dda yn neud spaceships. Dwi'm yn dda yn neud dim byd fel helicopters na'm byd fel 'na. So, coed amdani. Um, mae yna coed fforest digon all agos o fama. Di'r dail na beth yn mynd. Torri, torri. Mae'n eitha gymryd hir i fi cael loads o pren i orffan y spaceship yna. Yym, ma' hwn yn goedan fawr, so na i ddim boddran torri mwy o hwn. Na i mynd i coed bach fel hwn. Ac dwi'n mynd i just cario ymlaen torri y coed. Ac um, dal i dorri a torri a torri. Um, a wedyn na i bildio'r spaceship na, hwn i siarad am.

fist fi. Choice eto. Diamond sword. Oce, diamond sword ydi o. O, just bacon geis i. O, dim bacon beef, actually. Um, chwilio'n pig. Chdi gyd i farw hefyd. Ti dyn ôl. Fan allan mae'r sugar cane o'n i chwilio am. Helo Mister Cow. O ia, malu'r obsidian 'na. A'r uh, sugar cane 'ma. Actually, dwi'n mynd i chydig yn ôl. Mm, nope, dim byd o yna. Um, Na, dim byd yn fama. So dwi'n mynd i fynd i crafting table group a dwi'n neud papur. Lle mae'n ddigon o fanna, o'n fyrra i neud llyfr. Lle ti'n neud enchantment tables? Fama. hynna so dwi'n angen dau diamond nes i anghofio am y dau diamond yna mae hynna'n lot hynna dwi'm yn angen lot i hwnna dwi'm yn angen crafting table on hwn hwn dwi isio enchantment table ti angen dau diamond ddo o'n i efo dau diamond wan genna fi ddim

Aww dim rai ddim seinio. So genna fi book and quill fatha diary bach wan. A dwi'n mynd i endio'r episode yn fama so ta!